Atĩ twĩrĩga kũinĩrwo tũkerwo atĩrĩrĩ, Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda, na gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria, watua kũndathima. Nake mũthuri ũngĩ ũkĩrĩga kũhurũka wetagwo Ndemethio akiuga atĩrĩrĩ, Thĩna ti mbathi mwanake ũthiage ũgũkuĩte, eh, atĩ thĩna ti mbathi ũthiage ũgũkuĩte. Ũmũthĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, Ngai witũ nĩ wa ciama. Mũthuri mũkũrũ mũno wetagwo Abraham, erĩgĩrĩire kũgĩa tu o mwana ũmwe wetagwo Isaac. No Ngai amũrathimire na Isaac, na agĩcoka akĩmũhe a nation, akĩmũhe bũrũri. Nake mũthuri ũngĩ wahoyaga Ngai mũno, mũthuri ũcio etagwo Solomon. Solomon rĩrĩa oririo nĩ Ngai kĩrĩa angĩenda, augire niĩ Ngai ngwenda ũgĩ, I want wisdom. No rĩu nake Ngai nĩ ũndũ wa kũrora ngoro ya mũthuri ũyũ, amũtuire kinyi ũrĩa mũgĩ mũno wanoka gũkũ thĩ. Ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, we rũcinĩ rũrũ-rĩ, nĩkĩ ũrahoya Mwathani? Nĩkĩ ũrerĩgĩrĩra he mwathani? Reke ngwĩre, Ngai agũgwĩkĩra kĩama, kĩama ũtarĩ weciria no gĩgũkinyĩre. Na nĩ gĩgũgũkinyĩra tondũ wa rĩrĩ, we ũkĩrĩ kĩũmbe kĩa Ngai. Hakĩrĩ kĩo Ngai akũmbire. Agĩkwĩra we nĩndakũhe dominion, we atĩ kĩndũ kĩndũ gĩothe ũngĩrirĩria gũkũ thĩ, no ũkĩone na no gĩtuĩke gĩaku. Kũguo bata ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra no kũmwĩhoka. Ũmũthĩ ndakũhoera ũrathimwo nginya thũ ciaku ciuge nĩ ma wĩ mũrathime, nginya nyoni cia rĩera-inĩ cikũinĩre ciuge wĩ mũrathime, nginya arĩa meciragia we waciarĩtwo ũrĩ mũrũme kana bamĩrĩ yanyu yaciarĩtwo ĩ nũme makũrora nĩ ma makauga nĩ ma Ngai, Ngai e muoyo. Reke ngwĩre maũndũ mau nĩmekĩkaga. Ta rĩu nĩgũtuĩkaga kwĩ makanika ũmwe kũrĩa kũrĩa itũra-inĩ rĩa Limuru, wakorire ngari ya mũnene ĩkwamĩte, okay gũgĩtuĩkaga nĩ kanyingĩ ngĩkĩmwĩre ũguo, gũtuĩkaga atĩ ta rĩu macemanirie na na the former president Moi, ngari yake ĩkwamĩte. Mũthuri ũcio nĩahotire gũteithia na ngari ĩyo ĩgĩkwamũka. Na kuuma hĩndĩ ĩyo-rĩ, kana maumĩte mũciĩ ũtarĩ na mbia mũno-rĩ, kuuma hĩndĩ ĩyo maũndũ ma Kanyingĩ makĩhingũka mũno mũno mũno mũno mũno. Na agĩtuĩka mũndũ ũmwe warĩ andũ influential mũno na agĩtonga mũno. Ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, ũkĩra, wĩthambe, wĩhũre mbica na umĩre, na wĩre Mwathani atĩrĩrĩ, nĩ ndaumĩra. Nengereria kĩrathimo gĩakwa, nĩ ndoka gũkĩamũkĩra. No ũndũ ũcio ũreke uume ngoro-inĩ yaku atĩ wee nĩ wĩtĩkĩtie na nĩ wĩhokete mwathani ekuona e muoyo. Cheers, this is John Motivator Ndung'u, my number is 0722-733-882. Wĩhoke mwathani rũgendo-inĩ, no mũmenye o wega ũtarĩ nganja. Cheers guys, this is John.